e, mukadzi wangu mazuva ano hausi kunyatsofara iwe chii chiri kuitika
ah, ah, pana ndiri right ndokuziva ndagara newe kwemakore matatu ka unoti uri right but hausi right pane zviri kukunetsa ndiri kufara ka ah, hakusi kwekufara kwako chaiko chaiko hausiwe wandioziva chai chai chii chiri kuitika
asi nyaya yekugara nevabereki kusvika riini vakomana kugara nevabereki uchireva isusu here ee eh, kubva tichitata nanhasi uno tichiri kungogara nevabereki ah, makore matatu chete tichigara nevabereki vangu wonaka kubva kudhara andinoona eh, waiti ukaroora ubva wagara ndipo nevabereki wako ngo wako musemu yadhi imo moto wakapako munini wako achirooro achiwakawo munini wako achiroora achiwakawo muri pamwe chete ipapa asi zvinokonzera firo mukazvi hazvikonzeri miromo miromo iri kuitika kupi tiri kugara tichifara panapa ndikuona uchifara namhoms wangu ndikuona uchifara nababa vangu ndikuona uchifara nahanzvadzi dzangu uchifara nawaninina wangu zvinhu zviri kungofaya haa hazvisi kundiitira ini bebi aitira yekuti ndinonzwa maoko ese aya anodandaura nekubika zibhodho every day mm. mazuva ese uchingobika zibhodho mm. mapureti ah, ndatambudzika ndatambudzika
ndikukunzwa bebizvidzwa kuti une musha wako handisomboona tiri kuratidza kuti taane musha wedu ndingori kamwana kari kuswera kachingotumwa naamai zvese ndichingoudzwa zvekuita ii ndaiti ndakurawo ndaamudzimai mukuru ndaakugara pamba pangu nemurume wangu mm. zvese tichiri kungoitwa vana mm-hmm. ah, ina handichadi variona kabebi nyaya iriko ndeyekudaiso isusu patee tisina something andika vabereki vachitijeka ivo pavanenge vasinawo isi tichiita sei tichiwachekawo izvozvo ndozvandisiri kutomboda izvozvo aika eh haudi kujegwa unoda tiende pedu tega tojegwa nani ya tichakura rini kuti tikone kuchiitira zvinhu zvedu tega tojegwa nani shamwari ngatitarisane ngatitaure chokwadi ko kana takagara tega hatigone kuzviitira zvinhu zvedu Ah, ipapo inenge yatoexperiment mukadzi wangu because hasati amboziitaani kutoexperimenta kwacho kuedzaedza kutori nani pane kuswera uchingomirira zvese zvese kubatsirwa naamai kubatsirwa nababa saka ichititeza hatizone kuzviitira zvinhu takura chii manje kana tichingoitirwa zvese okay okay ndikuzinzwa bodi allright tomova next year hakutori kure kure ah. But wona akabasa rangu harinyazobhadhari. Eh zvino unoona boss wangu unongomuziva. Chidzungu mene anobhadhara paanoda kubhadhara. Saka manje kana iwe wati titomuvhe fast fast tinoibhadhara nei mari yacho? Kana utombonorara nenzara mumba zvitori ndani. Ah, hongazi unoiziva here eh, ah. damwari hongazi unoiziva matumba anopera ayi ndadhamba ina ayi nangu pamwa pahongazi maya haini pahongazi maya sa ini ndiri munhu anoda kugara ndiri padhuze nechikafu ndo saka ndichiti kana ndiri paden panapa iwe neni tikaburana aia iwe neni tikaburana ukandinyima chikafu ndonobwana mai wangu po madii izvozvo manje ndokuroorana hereko kana kuti kugara musha here kana tichidarisa tichazogona riini kugadzirisana tega tichinyatsogarawo tiri pedu tega tiri two hmm. izvozvi zva aiwa akana Ini hangu handichadi. Handichadi. Ah, kuroora kuroora ihondo chaiyo. Handange ndakazviwa ndozva zvinenge zvichiita. But iwo wakati anzi ah, wakati inini ndini chinhu chinoshamisa chakaitika muupenyu hwako kudarika zvinhu zvese kaiwo. Ko nhasi uno wakuti ngatibvei pamba pevabereki wako. Saka utora kuti vabereki wangu wakashata kaiwo. Asi Bhaibheri hanti rakataura rikati eh, murume achaasiya vabereki vake. Mm. obva achinamira kumudzimai wake mm. saka izvozvi izvi zvatinoti tiri kugara pamwe chete chirudzii hatina chatiri kumboumbana pamwe chete tinongoswera tingori mumwe kwake mumwe kwake tichingotumwa tichitoita kunge tuvana tuma five years tikungotumira hai inini hangu zvekugara nevabereki handichadini hayi mfedapa handichatomboda hangu sorry baby ndikuzvinzwa ndoziva kuti makore matatu akawanda ende pamba peri vanogara mhomho yevanhu zveshuwa kubika iu kutambura nekubika dai inini ndichigonawo kubika ndaita sei ndaikona ndimbokubatsira akuzviona pakuzi mugomo riya raunenge uchipusha maizini ah, kapayapaya mawani kazi ini nechida kuita zvekuenda kubasa but um, ndikufunga kuti zveshuwa nyaya yautaura yakanaka saka wangu wati toita sei tozvipa kana kuti three months kana four months kana five months togadzirira nditi toseva bcause uno isu iwe neni kuseva is not a problem ka ari unoona takanga taseva mari yadai pasino takazoita pati paipa nepaya pakazorwara chimwana chedichi patatora mari yese
ndikuzvinzwa kana ina dai zvaitoita hazvo kana one hour chaiyo ndotenderera ndichitsvaga hangu pekunogara
saka nyaya yatoipisisa eya
aichandiitira okay okay baby i promise you eh, tiri kutama ene wakusekerera manje eh, ndokasimairi kandiodaka wane eh. five months usina kumbosekerera iwe iwe tsvaga imba tsvaga imba then inini pari chinhu handachibans but tichataura nafatso fatso wotikweretesa mari
tinoona zvekuita Oh, eh. une une mamwe maitiro. Chero wani room tinoona zvekuita. Hey, but one room inokwana here zvinhu zvedu zvese. Plus vateta kuenda wana moms wanaona vachipa zvimwe zvinhu futi. Hazvina basa.
One room pana patai takagara mutamba rake desa. Aiwa. Tichigara two rooms dzakakura dzatakapiwa namdara. Ndinoda hangu one room iyo yatinonogara yedu tiri two.
kuti bhutsu apa kuti pramastof apa zvitombori nani nditombonzwa kuti kapoto kadii kanobikwa sei saka munhu wemukadzi anonzwa kufarira kuda pake ega eh. ah. watosekerera wakamana ah. orit orit orit saka tomuvha kwacho ronga eh.
Eh. Mm.